Salam hormatly watandaşlar Zdrastwuyte dragiy Türkmenistanci. Bütün Türkmenistan boýunça geçen ýagyş ýagmyrlardan soň çykyş etdik bolýan arasynda biziň abunaçalarymyzyň biri Tagtabazar diýip ýazdy. Dogry indi şol Tagtabazarly meselänem agzap galaly. Sebäbi Tagtabazaryň içinden gelen sil aňyryk bir ýolötene tarap baryp aňyrda biziň Türkmenistanyň bulçlaryna şol şoluň obalaryndan geçip o taýda zaýaçylyk bolupdyr. Ýene-de bi guşgy tarapdanam ullakan sil gelip, bärik bi Çemenabat diýilýän obasynyň üstünden bir neme ullakan suw gelip, o taýda-da zaýaçylyk bolupdyr, görer ýaly däl. Iň esasy ýerem ýaňky şol owgan tarapdan şoraýmak diýilýän şol jaryň içinden aňyrdan gelýän suw ol bathyzyň ýokarragyndan geçýärdi, beýläk Saragda tarap siňýär-de, onuň şo wagt şo tarapdan aňyrdan şo on sekizinji birinji zastawaň arasyndan gezip ýören narýad bar, Şu bäş esger, alty sanak esger bilen bir starşina gelýärler narýada, wodowozy. Şolary sil alyp gidipdir. Olary tapybilmän gaty ullakan kynçylyk görüpdir adamlar. Biziň çeşmelerimiziň aýdyşyna görä, bir adama diri, bäşisem ýaňky tapylypdyr jesedi. Birinem şu wagta çenli tapan zatlar. Karamdag milli peder ogly Serdar Saçar şu halkyň aladasyndan şo dereje daşdygyny bildirýär. Bulara millet gerekgäl. Bular diňe Türkmenistanyň nebti, gazy, ýer asty, ýer üsti baýlyklar, şulary tohum-tijiniň arasyna satyşdyryp, bulaşdyryp, diňe baýlyk, Ozal garyp bolup soňra baýan är iýmez içmez soň baýamak bilen. Oň üçin nä şu wagt serediň bolup ýören zatlar indi muň yzyny aýdaýyn nä. Şu wagt indi bi Haramdag diýip bir şäher salyp ýördi. Oňa bir giden milliardlap pul gitdi. Aňyrda ýetmiş müň adamlyk diýýär iki müňden artykmaç däl ýenede ikinji tapgyrynam bäş milliard pul aljakmyşyn-da, ýene-de bir topar zawod, fabrik gurjakmyşyn, aňyrda-da şol indi ondan-mundan adam gelýär-dä işlemäge. Bysymylla şol aňyrdan şu Ahala girensoň, haýsy welaýatdan gelseler, o bizmeýnemi, nirede aňyrda bir migrasiýa gullugynyň bir wekilligi bar, şo taýda bir nemäni, peçady goýdurmaly. Ondan bi Haramdag şäherine barýaňda ot haýda-da, hawa sen nirede ýaşap, indi aňry baransoňam, indi hära gurluşyk ýeri, indi häda kampy, şol ikaralykdan başga çykmaga ýerem ýok, rugsadam ýok. Ýöredigem göni tutýarlar muny. Tutansoňam bar-a, hol aňyrda Arzuw diýilýän ýeri, Aşgabadyň Arzuw diýilýän bir etrabynda şo taýda bi öňki bi LTP-şnikleň işläp aňyrda bi içenleri ertilýän ýer, ýna şo tak ertýärler, ondan çykajak bolsaň elli bir manat töle, otuz manat taksa töle bulaň bara it biçeniň söwdasy bular gelýäler işlemek üçin aý beren bolýalar ol ýaňky bu pulam berýäler berýäler won ýäne ony näme dollary bi resmi kursy boýunça hasaplasaň a ol müňden gowrak bolýar Emma bäş esse we alty esse kiçeltseňem ol bar-a bir bir iki ýüz ýetmiş şo töwerek dollar bolup dur. Onam günde sen oňa muňa tölejek bolsaň, ýaşajak bolsaň, ýene-de otak elli bir manat, otuz manat beýläk. Şulaň bar-a it biçeniň söwdasy bulara aýlygam ýok. Bular imi gelende şol öz öýüne kömek etmek üçin gelen adamlar. Hawa siz türkde-de ýaşatmadyňyz bulary. Ýewropada-da ýaşadyňda. Haramdag, milli pidar. Hä, serdar syçak. Bu bolup ýören zatlar näme? Bu halkdan siziň näme algyňyz bar? Hä? Hä, gan algyňyz barmy? Kemini goýmadyňyz akabit tarapda. Ýarym milliondan artykmaç adam öldi. Siziň bu bolup ýörşüňiz, milleti haçana çenli beýtdirip gysyp otap ýöreme, bärik ýöreme, bulaň türkmeniň ýurdy ýokmy, watany ýokmy? Hä? O näme üçin bärik gelende ol siz bilen mara edil türmede oturan ýalyga ol haramdag diýlen ady gowusun oň. Hä? Oň ady üýtgemese hiç haçan mara oň düzgünem üýtgemez. Haramdalygyna galar. Ýöne millet ahyry muňa çydaman bir gün ahyry böwseräp meselän sen bu ýöne beýtirip näme kiçeldip ýörsiň welaýatlardan gelen adamlary. Ahallaňa bara adyny namysyny bara itiň gurunyň aşagyna dykdyň sen. Hä? Bulaň bara öldür bileniňi öldürdiň. Basa bileniňi basdyň. Eýleräk beýleräk bolanlaram bara bäş manat pul bilen satyn alýaň. Özüňe el çarpdyryp ýörsüň. Onuň ýerinde baýrak beýlekileräk bolsa bulara bir gün alýaňyzda aý nä işlärsiň pul gazanarsyň diýýä. Ertirem meni seň öz dogan garnaşlaň bulaň elindäki zatlaryny alyp ondan öz edenini edip ýörler. Bu bolup ýörşüňiz niräk barjagyna düşünýäňizmi siz? He? Ýöne siz mynasybam şoňa. Ol diýilýän pul işlände-de aňyrda şo haramzada. Ony ol ýedi-sekiz sagat işlänä. On-on iki sagat işledip, edil gul ýalak gije-gündiz. Mümkin däl ol edilýän zatlar. Bu milleti näme çekolýaňyz siz? Niräk ertip, nämäň üstünden itekläp dursuňyz halky? Halk ahyry böwser. Ahyry turar millet. Islänňiz şo bolsa. Halkyň haky bar. Sen özüň hiç ýerdenem geçen dälsiň. Sen bu ýanky wiza, biza bilýäňmi şony? Syçak! Nä? Sen kakaň ýerine häzire birki ýyl boldy geleniňe. Nirede sen wizany bilýäňmi? Bu milleti näme beýtirip o taýdada ştamp goýdur, bärdede ştamp goýdur, hä? Millet sizi tutsa bara, tohum tijiňize, balaňyza sypyryp bara syrtyňyza bir ştamp goýup urar welin, ýurduň içine durasyňyz gelmez siziň. Ýa siz mynasyp oňa? Halkyň hakyn depeläp.